Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt dan l-aħħar. Illum magħna għandna lil Trevor Zahra li huwa awtur popolari tal-fuq minn 130 pubblikazzjoni, illustratur, drammaturgu, blogger, kif ukoll rebbieħ ta' bosta premjijiet letterarji. Trevor, Allura xi qrajt dan l-aħħar? Dan l-aħħar qrajt ehm, ktieb ta' awtur li stqar ma kontx naf bih, qatt ma kont smajt bih. Però eh, s-sajf li għadda tqajt ma' ħabib tiegħi kittieb Ingliż u suġġeri li għalli qatt qrajt ta' kittieb Ċilen Roberto Bolano U jena letteratura latinamerikana nħobba ħafna u kif għalli hekk mill-ewwel għatlu eh, għajdli għalli aqra The Savage Detectives li huwa propju l-ktieb illi għandi llum li ġibt hawnhekk, għad għandi l-mark għadni ma qrajtux kollu għadni għaddej bih għax huwa ktieb naqra mhux ħażin, miktub rqiq ukoll. Roberto Bolano, kittieb Ċilen, ovvjament jikteb bl-Ispanjol, jien qed naqrah bl-Ingliż. Għalkemm twieled iċ-Ċili, imma l-familja tiegħu meta kellu 15 sena marru l-Messiku. U l-ktieb huwa propju fuq il-Messiku. Roberto Balano miet ta' eta zejra, għax miet fl-2003, ta' 50 sena. Imma jena nħobb qabel ma naqra ktieb insir ftit naf daqsxejn l-awtur. U ħafna jqisuh bħala il-Garzija Marquez ta' żmienna għax għandu kitba b'saħħitha ħafna ħafna. L-iktar li jinteressan jena meta naqra il-kitba Latin Amerikana hija propju Il-karattri u l-ambjent. L-ewwel nett għandhom kapaċità l-kittieba Latin Amerikani donnhom għandhom il-kapaċità mhux huma bista, ma huma għandhom din il-karatteristika illi jibrulek karattri l-aktar strambi illi jissorprenduk bizzarri. Iġibruhom mod li ma tistenniex. Imma taħt l-istramberija mbagħad hemm ukoll Ir-realiżmu. Forsi kultant għandu waqtiet joqrob xi ftit lejn ir-realiżmu maġiku tipiku tal-Latin Amerikani, imma Bolano rajtu jintla' anki 'l bogħod, 'il bogħod minn hemmhekk. L-istorja ma nistax nitkellem fuqha kollha għax kif għedt għadni nofs triq, imma għandna r-rakkont ta' dan il-kittieb ta' sbatax-il sena, li huwa poeta illi kważi ossossjonat bil-letteratura u anki bil-ħajja tiegħu stess. Ġifier dan qiegħed jiskopri il-pożija, qed jiskopri din mhix letterarja. Imma qed jiskopri wkoll lilu stess, qed ifittex lilu stess. U vjaġġ ta' dan il-poeta żagħżugħ eh, Garzija Madero, Juan Garzija Madero, Waqt li vjaġġ tiegħu ma' żewġ poeti oħrajn, Uliss Selima u Arturo, kuljum hu sejtu bħalissa, u li dana qed ifittxu poeta ieħor huma. Poeta li b'xi mod dana kien sparixxa qed jippruvaw isibu l-oriġini tiegħu. Interessanti illi għalkemm il-karattri fittizji da qed jitkellem fuq innifsu. Fil-fatt, karattru minn jismu u l-awtur huwa Bolero, eh, Balero, u l-karattru ħaj huwa Bolero, ġifiri, isu qed jitkellem fuq u stess jixxibħu. U anki l-poeti li jsemmi huma biex ngħidlek sintesi ta' poeti oħrajn li huwa ltaqa' magħhom. Ma nix dubju li ħadd ispiċċaħ dak tip ġifieri. Nispiċċaħ. U x'aktarx taqra kod boħra tal-istess awtur. Aktar xi lek nagħmel ħafna drabi eh, jekk inħossu interessanti kif diġà qed inħossu interessanti ħafna. Jiena ma nkunx irid nieqaf hemmhekk, irrid tkun ifittex ta' xi ħadd ieħor. Tajjeb. Nirringrazzjak talli kont magħna, Trevor. Wasalna fi tmiem programm ieħor Xi Qrajt dan l-aħħar. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant infakkrukom biex taqraw Nitfa' imqar kuljum.